Ũmũthĩ tũkũrora ũhoro wa rũracio rwa Mũgĩkũyũ, mũtumia Mũgĩkũyũ ũrĩa aracagĩrio, nĩ tondũ nĩ harĩ makinya marĩa mambaga gũkinywo nĩgetha mũtumia ũyũ Mũgĩkũyũ atuĩke nĩ eta kũu athiĩ mũciĩ. No nginya mũhĩrĩga ũkorwo ho tondũ mũirĩtu wa Ũgĩkũyũ... endagio nĩ mũhĩrĩga. Mwanake agĩkinya nĩ ekũhikania, nĩ athiaga akera ithe atĩ nĩ aronire mũirĩtu angĩhikia, na hau na hau ithe agakĩoya ikinya rĩa kwenda kũmenya mũirĩtu ũyũ rĩ, nĩ wa mũhĩrĩga ũrĩkũ, nĩ wa nyũmba ĩrĩkũ, na agakĩambĩrĩria gũtuĩria ũhoro ũcio. Nĩ athuraga mũthuri ũrĩa ũkũmũteithĩrĩria thĩiniĩ wa kuoya makinya maya. Mũirĩtu o nake Nĩathiaga akera aciari ake nĩarenda kũhika nao magagĩĩtuĩria mũhĩrĩga wa mwanake ũyũ na nĩ wa nyũmba ĩrĩkũ. Mũthuri ũyũ ithe wa mwanake nĩakĩoyaga mũthuri ũrĩa athurirwo wa kũmũteithĩrĩria thĩiniĩ wa nyũmba yao hamwe na athuri arĩa angĩ a mũhĩrĩga magagĩthiĩ kũmenya mũciĩ na gũkĩmenya gũkũ kwa mũirĩtu maũndũ magĩthiaga atĩa. Agĩthiĩ kũmenya mũciĩ, no maakinya kwa mũirĩtu, mũthuri ũrĩa waragia nĩ mũthuri ũrĩa wathurĩtwo nĩ ithe wa mwanake, agagĩũka kuuga nĩ kĩ marenda kana nĩ kĩ magĩra thĩinĩ wa mũciĩ ũcio. Magakĩarĩrĩrio thoni kana mũirĩtu mũgĩkũyũ endagio na mbũri. Nĩ macokaga o gũkũ thĩinĩ wa mũciĩ o rĩngĩ. nĩgetha mahande ithĩgĩ. Ithĩgĩ rĩrĩ rĩhandagwo rĩrĩ kĩonereria gĩa kuonania atĩ mũirĩtu ũcio ndangĩũka kũrio nĩ mũndũ ũngĩ kana mũndũ ũngĩ ndangiumana na thome oke auge nĩ arenda mũirĩtu ũcio. Nĩ ta kũmũ book mwanake amũ book. Haha hatwaranĩtie, kũracia kwao nokuo gwĩtagwo rũracio. Mũirĩtu endagio na runo rwa nyina. Yo ũguo noguo mũirĩtu ũcio abatiĩ gũkorwo akĩendio. Magakĩarĩrĩria ũthoni, na magakĩarĩrĩria indo iria ibatiĩ gũkorwo cikĩrehwo. No matanoya indo ici rĩ, nĩ metaga mũirĩtu, mũirĩtu ũcio nĩgetha oke amere kana nĩ makũrĩa indo icio, kana makũrĩa matahĩkio nĩ indo icio. Ũguo mbere ya maũndũ mothe, Nĩ okaga akauga kana nĩ oĩ andũ acio na kana nĩ mabatiĩ kwamũkĩra indo icio mareherwo nĩ andũ acio. Nĩ mokaga mageka ikinya rĩngĩ rĩtagwo itara. Narĩo itara nĩ ikinya rĩrĩa rĩkagwo nĩ nyũmba kana mũhĩrĩga wa mũirĩtu, makoya magũrũ mathiĩte kwa mwanake, na itara rĩkagwo rĩrĩ njĩra ya kũmenyithia aciari aya a mũirĩtu atĩ mũirĩtu wao rĩ... athire kũ, nĩgetha mamenye kũrĩa mũirĩtu wao ahika. Makinya gũkũ, nyina mũirĩtu nĩ aneanaga mũirĩtu wake kũrĩ nyina mwanake, nake nyina mwanake agakĩmuoya, akamũceria thĩinĩ wa mũciĩ wake, akĩmuonagia maũndũ marĩa makoragwo nyũmba-inĩ yake, akĩmuonanagĩrĩria gwake rĩu kũrĩkoragwo kũrĩ kũ, na itara thĩinĩ wa ũgĩkũyũ, rĩakoragwo rĩhana ta... handũ harĩa haigagwo irio, maĩ, ona ngũ, na rĩakoragwo rĩrĩ thĩinĩ wa riko. Koguo mũirĩtu athiaga gũcerio thĩinĩ wa area ĩno ya itara. Nĩ hacokaga hakagĩa kĩndũ kĩngĩ gĩtagwo ngurario. Ngurario nayo ĩkĩkaga rĩrĩa marĩhi mothe marutĩtwo thĩinĩ wa nyũmba ya mũirĩtu, atĩ mũirĩtu ũcio rĩu ndarĩ thirĩ. Na ngurario ĩkagwo, ĩgekwo nĩ mĩhĩrĩga ĩno ĩrĩ, ĩkarĩanĩrwo, nĩgetha rĩu gũkorwo mwanake ũyũ ndarĩ kĩndũ angĩũrio na mwanake ũyũ nĩ aguraria rĩu. Thĩinĩ wa kũgurario nĩ hakoragwo na gũtinia keki ya ũgĩkũyũ ĩrĩa ĩkoragwo ĩrĩ mũhano wa gũtinia kĩande. Bamĩrĩ ici cierĩ nĩ irĩanagĩra na igakenanĩra mũno atĩ rĩu mwanake ũyũ Ndangĩũrio o na kĩ, mũirĩtu nĩ wake, nake mũirĩtu kũrĩa ahika, nĩ atĩ ũcio nĩ mũciĩ wake, na ndangĩcokana na mũciĩ kwao rĩngĩ. Ndigano. Na ndigano, na ndigano ti kĩndũ kĩa bata ũguo kana kĩndũ gĩa kũganwo, nĩ tondũ ĩkoragwo ĩrĩ mbica njũru, na bamĩrĩ ici cierĩ, o na angĩkorwo cianaikara thĩ cigacira ũndũ ũmwe kana ikarĩanĩra, bamĩrĩ ici itinyitanagĩra rĩngĩ. Bamĩrĩ ya mwanake ĩikaraga ng'ongo ĩrĩa, nayo ya mũirĩtu ĩgaikara ng'ongo ĩrĩa, othe maikarĩte thĩ, na gũtirĩ nginya kũrĩanĩra kĩndũ ka, nginya gĩkombe kĩa ndubia, ona matiendaga gũkorwo makĩarĩrĩria kĩ kana kĩ. Mwanake agagĩtwo, agagĩikara thĩ. Aikara thĩ hau... Mũtumia wake agetwo agoka akamũtagarara maita ta mũgwanja. Ũyũ nĩ kuonania nĩ mũgiro. Na ũrĩ mũgiro thĩinĩ wa ũgĩkũyũ, mũtumia ndabatiĩ gũkorwo agĩtagarara mũthuri wake. Nĩkĩo mũtumia ũyũ athiaga akamwagarara maita ta mũgwanja, ũguo nĩ kuonania ĩyo nĩ namba njũru. Marĩkia ũguo, andũ aya erĩ no matigane.